हाँ पूरे निकाल लेलिए बा आ कथी कहै छै बाबू कहै छलै मोबाइल कीन देला मोबाइल कीन देला तऽ ओकरा लए हम टिप टाप वाला मोबाइल कीन देलिए बा हो टिकटॉक वाला नहीं हो टिप टाप वाला बटन वाला नहीं होय हाँ हाँ ओकरा आरके बूढ़ पुरान भेलै ने कथी करतै ओकरा सबके नहि अहाँ सुनू ने हम अपना लए कीन लेलिए अथी वाला हम अपना लए कीन लेलिए उ वाला बड़का वाला ये नहीं बुझल है उजरा वाला किन लिएगा

हाँ वही तक कनी जाइ छियै नानी बूढ़ो हो गेलै जाइ छै कनी भेट लेबै आ, हाँ तऽ कनी चलि जेबै दालि भात खा लेबै नानी घरे हाँ हम लए जेबै ठीके है छोड़ा लेलियै नहि कोनो बात नीके सुखे चलि जेबै आइ चोरिए दऽ कऽ चोरिए दऽ कऽ नानी घरे चलि जाइ छियै लए लए ठीके है पिता
पिता यौ मिता ए सार मिता कलम बात करै छियै नीतो कहै छियै आ गढ़ो पढ़ि दै छियै तऽ ध्यान कतऽ रहै है बकरी पर नहि मिता मोबाइल चलै छली कहू ने कथी कहै छियै ए, पॉकेट खाली है आ मुंह में लाली नहीं है यार थोड़ा रंगा लगेबै अहू ने खर्चा बर्चा दियो ना यार लो आप कहे छियै राखने छलियै बचा के से भात खा के रात में पीबे कह के आप कहे छियै अहाँ तऽ लो एकरे कहै छै ने गैर बार ने पात भारी तेकर नाम लाल बिहारी की करबै मिता अहीं छिका तऽ हमरो हालत छै ने खाली जे बाबू के पैसा मांगे छियै नहि दै छै मिता पर की लग गेल है यार लू लू सरकाउ पहिने मिता

देखै छियै ने कते सब दिना बाबूके जे पैसा चोरा चोरा के पियै छलियै शिखर कुछ करऽ खिमरिया पड़तै मिता कुछ करऽ पड़तै कि आइए। ओना नहि हेतै ओना तऽ करऽ पड़तै मिता देखै छियै खुखरी पी रहल छै मिता कथी करबै जिंदगी झंड छै फिर भी घमंड छै मिता बीड़ी पीऊ से होइ छै ने

मिता हम्म? कुछ सुनलिए चिड़ै के आवाज नहीं यौ मिता एगो छोरा एकदम बाप बाप डिरिएते आबै छै कता कति बेर? फोन करते आबै छै आ बाप ले मोबाइल लेलकै अपनो ले लेलकै हाँ उम, एना एना जे Screen touch, screen touch.
स्क्रीन टच हमरे जे खाम दा हमर त ई

मुँह के कतौ हगने तऽ नहि ने है अहाँ तऽ कोन समय एकदम हम कनि थूक सकै छी ए,
कोई देख तो पहचान लायक धम धम धम
हाँ बिचला चौड़ी में चल आयल छी आब कनी पहुँच ही वाला छै की कमे दूर में चल एबै नहि कोनो बात आबिते छी।

कतऽ छी हमरो ओ पैचो हमरा नानी घरे जाइ छली पैचो रो सारी जंगल झाड़ में हम कतऽ चलेली रह रो पैचो हमर पैसा अरे पैचो हमर पैसा हमर मोबाइल अरे सर सब चोरा ले लगे बता रे सार का डकुआ का सार डकुआ लग गेले डकुआ लग गेले हमर बाऊ कहे चले नहीं जाले चोरी दक हमर बाऊ चोरी दक नहीं कहे छे जाले हम चले ली हम ना नहीं करे जाई चली सार सब डकुआ चोरा ले लगे बाऊ बाऊ वो हमरा घर रह नहीं देते ओ हम एक लाख रुपया चोरा ले लगे आईफोन चोरा ले लगे हमरा बाऊ ले टिप टैप वाला मोबाइल चोरा ले लगे सार सब ओके ना करो देते हमरा घरे हो हम कते जाओ